Tiani skateboard thet a hi pu David a ani chu rang tawkin rawn tlan thlam maw a rawn thleng thlarang khawp mai inkhawm a pu David hi inkhawm a ti vak lo ngei mawn le Darik dawn ah a rawn sawm che ni maw? Eng nge i kut chu an i duh chu kiar hle hle mai.

Nia kan interview a nih hi hei saw lampang saw eng lutuk a a thim vek mai thimna kan chang a nih hi. Siam pawh sava met a keu vuh mai. Nia nupui tur tha deuh hi an zawng a an la hmu thei lo a ni. A tla hi chhara har a ni ang tiang hi enge pu David hmeichhe tla fal hi an awm lo an vang tihna a mi.

Awle, aa, tih tur te, eng eng emaw ni bawt pen te kan han tih zawh tawh hnu ah, aa, Pu David-a leh Siama pawh haw zai te an rel tawh dawn a, Lungmual lamah tih tur te an nei a, tin dar, aa, thum chho a lo ni tawh a, a tlai chho tawh a, haw zai in rel a ni. Ti hian skateboard ah a thu a Siama hi step pawh hi kal thei a, Keini a chhun chang kang fe mai, keini chu puak ngai kan nia, marawh chu heng pawh hi a harsa a ni tih kha a thlirtuten in hriatsak an duh a, tichuan Siama hian vahmim te vul a fawk len ah a awm a, tin Pu David-a pawh hi hetiang hi a ni a kan hmuh ang hian, aah Ani pawh hi Falkland-a nupui fanaute nen an khaw sa a, tichuan an teima ni an theih ang tawk hian hnah in thawk ve bawrh bawrh a chhungkua an chawm a, heti ang hian in khaw sa mah se an theih tawk an chhuah a ni. Thlanglam atang hian in kuangkuahin an ah kal chho lai te ka lo thlir a, tichuan an nih hi ah kal nghal mai tur a maw ni ka tia rei tak kha ah an awm a, ka han hmu phak tawh chiah lo va, marawh chu hei kan hmuh ang hian Siama scooty number plate hi a lo. chhia a, a chhia tih hre lo nge mawni a rawn chuthlak lam khan a scooty hi tlo khawp a Navy kha a nia tih hian side wheeler a vuah a a hmang rim khawp mai thilri pawh phur nasa a ke a kut ke ber a ni a chuanga thil hmun hla tak tak mai a thleng a bil khawthlir te pawh kan zu kal tawh a ni a scooty hi a keng a ka tiang khanin a hmang rim khawp mai tin-- A scooty hian a duh duh na lai chen a hruai thei emaw tih mai tur khawp hian a scooty nen hian ahh an inhne rem engtin ka tih ang an in ahh uap reng mai a ni tichuan number plate vel hi Pu Davidan hei kan hmuh ang hian a chhia tih a hre ta chiah a Pu Davidan-- Ahh screw te siam hian han lak sak in puta vet hian a siam sak a, tichuan in rei tak an han khawi a, eng emaw ni bah fuh loh ahh tih fuh loh deuh te pawh umm a awm thei niang ahh an han kher a, screw driver in an han khawi a, amaherawhchu khawih chhung lo rei ve deuh nge ni? Rei tak chuan khawih a, tin Pu David-a hi a chanchin an sawi ve reng reng ila, a ni hi a khup bawr velah hian, a khup luah hian bul ve ve tawh a, tin a kut te pawh hei a bul tan sak a ni zel a, marawh chu heng hi thil tih theih lohna an hmang lo, an theih tawk an tia, tuna a kut injury a neih hma pawh hian lung a la a ni, ti hian cubic a la a ni. A taima khawp mai a, thil tih theih lo a nei lo. Aaa, an inchhungah phei chuan che nasa tak a ni. Khang kha kan han sawi lang duh a ni. Hei Siama aaa scooty chu hei hi a nia, umm a rim rem rem khawp mai. Hei pawh hi chin kan sawi ang khan hmang tangkai a aaa engkim tih nan a hmang ber a ni. Tichuan an ni hi. Kan sawi ang khan Falkland-ah an awm a, aah kawm thlang kawm chhak han han ti ila, tlem a hla ve deuh, aah tlan kual ve ngai deuh chu a ni. Keini pawh kan va leng ve zeuh zeuh thin a, hetia an lo leng hi an chungah pawh lawmthu kan sawi a, tin anmahni hi mahni aah engtinge rualban lohna an harsatna te ngaihtuah reng chi an ni lova, hmasawn tum an ni. Pu David-a hian vawk a vul a, tichuan aaa chawhmeh dawr te pawhla siam an tum a ni tichuan siam ah hian va hmim a vul a a tui leh ka ti a ang a va hmim a tikha a hralh chhuak a tunah hin a in build up leh mek a chuvang chuan fog light ah hian bula tan chho va ka tih ang khanin aaa tha thar in aaa he aaa pathian in a pek a inti ve a a va hmim vul a hi aa din chhuah pui ngei tum in-- Hma a la bek a ni. Pathian pawh an mal a sawm a. Chutih ang chuanin an kal nazel turah pawh, an kal nazel turah an pahnih hian duhsakna kan hlan a. Tin, Pathian hnenah pawh thlirtute pawh an tawngtai pui a, an tan vawi khat tal mai a tawngtai pui a. Pathian hnenah Intluk luhpui kha inkhawihna ka rawn dil sak bawk a ni. Mahnia khawsa a nia siama hi Pu David-a hian nupui a nei a, fa pahnih a nei a, chuti chuan Falkland-ah an awm a, khati ang khanin chhungkua an inrel a. Tichuan hei number plate chu Pu David-an a rawn siam zawh sak ta a, screw driver te an pe a, siam an a pe a tikhan an. Tih chawp chilh sak a, a claim ah nge a eng emaw nia hian engtin maw ni tha deuh a spot sak chu a ngaih ka ring a scooty hi a rim si a chuvang chuanin shock te pawh a tawk ve nasa a ni tihian a seat ah pu David a hi chuang duh lova a hreawm a tia a hnungah A carrier a ni ve meng chu maw? Hemi a carrier ah hianin thu tlat mai a Pu David-a hianin a nuam zawk, a nghet zawk a tia, hetiang hian awlsam takin a lawn chho mai a ni. Tin, Pu David-a pawh hian nei ve thei se kan duh khawp mai a, scooty hi an awmna hmun te khu metal lo a nia. Chuvang chuanin scooty te pawh hi hetiang a saithui dar nei hi call ve thei sela kan duh pui khawp mai tangkai takin an hmang zel a ni umm tichuan hawn hman tawh ta a ah tlawng takin an haw phei a ah lungmual ah te an kal kual leh dawn bawk a ni umm thlir tute-- Kan channel min thlir sak a, min en sak a, min share sak zel turin in khawngaihna kan rawn dil a ni. Kan lawm e.